פרשת פארציילט אז ער געווען א חבדסקע איד א גרויסע גרויסע גרויסע מענטש געווען א גרויסע מענטש האט געהייסן ר' מענדל פוטערפאס האסט געהערט פון אים? וויאזטו געהערט פון אים? ס'דא שיינע ביכלעך ממש מורא'דיג אמונה מיט בטחון דער איד איז נעבעך געווען אין סיביר נעבעך אונז אמעריקאנע אידן אונז אונז אז ס'פעלט אונז אביסל מילך צופרי פאר די קאפי גייט מען שוין נישט דאווענען נישט אז ס'פעלט אביסל מילך אז ס'פעלט פעטע מילך ער האט מילך ער האט די ווייסע מילך די בלויע. דאס איז שוין נישט פאר אים קיין ער איז שוין ברוגז. דער מענדל פאטער פאר ווען עס איז ביהמ ד האט אים נעבעך פארשיקט דארט פאר צען יאר אדער צוויי מאל צען יאר כ'דענק נישט פונקטליך ווי לאנג האט גארנישט געהאט דארט גארנישט געהאט ס'זענען געקומען די הייליגע טעג ער האט געוואלט האבן א שופר נישט געווען קיין שופר געוואלט האבן ד' מינים פאר סוכות נישט געהאט קיין ד' מינים אזא מורא'דיגע צער א ערליכע איד איינער וואס וויל לעבן מיט די תורה קען נישט מקיים זיין די תורה. די זעלבע זאך איז געווען מיט אסאך אסאך צדיקים אין אין צווייטע וועלט מלחמה, דער קלויזענבערגער רבי זכותו יגן עלינו אויך איז געווען אזוי, ער האט גארנישט געהאדעוועט, ער האט געזאגט אז ס'איז דא עפעס א רעקארדינג וואס ער וואס ער רעדט, ער זאגט אז ער איז שוין געווען אפאר טעג נישט געגעבן קיין עסן, קלויזענבערגער רבי, האסט אמאל געהערט דעם דעם רעקארדינג? ביסט דאך א קלויזענבערגער חסיד יאסי. בכיות נוראות פארציילט ער אז שוין פלוצלינג זענען זיי אנגעקומען זיי האבן געגעבן עפעס אזעלכע שטיקלעך דבר אחר. ער וויינט, ער זאגט, איך זאג פארן אייבערשטן, דו האסט מיר אלץ צוגענומען, דו האסט מיר אלץ צוגענומען, האסט מיר אלץ פארברענט, און איך זאל נאך גיין יעצט גיין עסן דבר אחר? די איין זאך וואס כ'האב נאך געקענט טון דארט, דאס גיי איך נישט עסן. איז דער מענדל פאדערפאסער צוטאגס געווען צו געקומען טישן, האט ער געטראכט, ווייסט, א סוכות וועט זיך מאכן, ער האט זיך שטילערהייט מיט צווייגן, קיינער דארף דיך נישט כאפן, אזוי ווי א האנטינג, ער האט זיך געמאכט א כשר'ע סוכה אין פעלד, שוין מען רעדט אוועקגעלייגט א שטיקל עסן א שטיקל ברויט אז סוכות ביינאכט איז דער אויפשטיין שטילערהייט אט ארויסגיין ביינאכט אט מאכן א ליל שבו סוכו קומט ער אן ביינאכט אהין עפעס איז צוזאמגעפאלן אוועקגעפלויגן אויף א ווינט האט ער געטראכט צו זיך קוק א שופר האב איך נישט געהאט ד' מינים האב איך נישט א סוכה האב איך נישט אבער שמחה קען איך די מצוה פון שמחה דאס קען איך נאך האבן שטייט אין די תורה סוכות זאל מען זיין פרייליך וואס מאכט האב איך א געיכל דאס קען איך האבן. א מענטש גייט פארקערט, איך האב אלעס פארלוירן, ער האט פשוט דאס אויכעט פארלוירן, ניין איך האב אלעס פארלוירן אבער שמחה, פרייליך קען איך זיין, פרייליך אז איך בין א איד, פרייליך אז איך האב א באשעפער, פרייליך טאקע איך מוטשע מיך טאקע יעצט דא אבער מיין נשמה אטאמאטיקן גייט אריבער אויף א מענטש שווערע ביטערע טעג, א מענטש שפירט אז ער שפירט ממש ווי די מח ער קען עס מער נישט נעמען, ער הייבט אן טראכטן אמונה, דער אייבערשטער איז דא, דער אייבערשטער מאכט אלעס, ס'איז נישט קיין זאך וואס איך מאך מיך עס, דער אייבערשטער.